Selam aleyküm sevgili dostlar, bugün biz yine Aqmescittemiz. Tercüman kitabını arayımız. Tükânını, le qızım? Tercüman tükânını. Birinci kere keldik. Terciman tükânını baqacam içinde. Biz anda daa iç barmadıq, öyle qızım? Bizi taptıñ? Mı? Biz adresni bilmegenimiz içün navigatordan taptıq terciman tükânını, öyle? Qaysı tarafa şimdi yürüycemiz? Öge. Öge? Yürüñiz. Nazlı aşkım aa bizni de bekle. Hatice'yle. Qani göster tahta. Son sağ tarafa öyle tıranç. Ke Hatice. Biz onda dan varmadık öyle. Hatice ögüme geç. Körecem seni. Ay, salana. Verir, verir şimdi. Hatice, nasıl şeerde güzel ile kızım? Yoksa sen şeerde yaşayacaksın? Baban olsa. Yok? Şeerde yaşayacağım. Şeerde?
Şeerde er şey bar, öyle? Mana o, Nazlı, kördiñiz? Mana. Ana o, mana.

Pek çoq kitap bar.
Çiçek,
Onı Sira Nusiyina, onı Keliniz masal aytay. Çiçekler. Aha, Lena Osmanovanıñ Çiçekler aqqında. O da bar, bu da bar. Doğru, bizde pek çoq. Mına bu, baq, aşağıdaki olanlar bar. Ana, ayt. Doğru. A, bu sı tek, bu tek yoq ele, ikincilerge Yoq. eglince o yoqtır. Ana, baq, bizde bar tapmacalar kitabı, atalar sözleri. Tapmacalar, ata sözleri, doğru. Biz tırışamız ele, qızım, almağa Qırım tatar kitaplarını. Köresiñmi, bunda ne qadar çoq kitaplar ele, qızım. Amma derslikler yoq öyle.
Bu sene Nazlıların sınıfında.
Amma derslikler yoq öyle. A, o da bizde var, o Leyla ocan. Aha, Seren ocan.

Çoqtan biz bu tükâna kelmek ister edik, ile Nazlı? Yolumız tüşmez edi, bir türlü. Yavaş çıqtı. Baq, hanım, daa neler var? Qırım qavesi de var, doğru.

Bir nikâhnen qart oluñız. Hayırlı bir künge.
Şimdi biz İlmazcan doğan kününe böyle taptaq pıskalar öyle. Hayırlı yaşlar olsun. Qırımtatarca olsun yaza. Toqtans bu dülber, sarı dülber. Mor pek mor degil Nazlı.
Böyle portakal tüsü olsun, dambar gülgülü olsun. Tamğanine de olsun, yaş tamğanine de olsun. Dambar ala, men böyle etmem. Şimdi bilmeyim, mavi ister onu, belki bu doğğan kününde istey gülgülü her şey olsun, añlaysıñ sen, ya da qırmızı. Sarı olsun. Anasını, qarıştırayıq yeşilnen maviyi da.

Bir denede tamğa alayıq arasına. Oldu. Nastülgen soyucaqları. Buları da alayıq. Dam bir tamğa alayıq. Yaşı.
Toplaymız hepsini. Hı, toplarız. Nadur. Hepsine birer kitap aldı babası öyle. Hayırlı olsun kitaplarınız.

Nazar baqmasa Meryem hanım bizge bahşiş olaraq böyle güzel nakleyka, Yapıştırğıç değil mi? yapıştırğıç berdi öyle. Ana tilimizde laf eteyik. Biz onu qanda yapıştıracağımız qızım? Babamın magazini. Hı hı, Tükânımız öyle.
Öyle bizim.

Qana, nazılnıñ falına baqayıq. Hadi tut.
Türkçe yaza, çünki türk saqızlar ola, öyle. Onı bezdiremezsin sen, toqta, körmeyim. Añlıyor tam altı dilden, hem maaşı, hem huyu, harakteri, demek, güzel, şaqa degil, O bir çevirmen. Çevirmeniñ ne olğanını men bilmeyim.
Bu menim edim. A bu senin edi?
Bu siyan endi.
Bu endi üçünci su.
Ya bu me, siyan. Tekstil ürünleri satıyor, parasına para katıyor, sana saf bir.

Qızım, nasıl güzel şeerde ögeniyasin da. Yavaştan, pek qorqutmañız, Nazlı. Qorqutmañız pek, toqta, olar yaqlaşsınlar size. Nazı, qorqutmañız! Men isteyim sizi gügercinlerniñ arasında çıqarmaq. Endi olar qorqaylar. Siz şapqaladıñız, endi qorqalar. Toqta, şimdi kelerler, toqta.